Wel, dwi isio dweud diolch yn fawr i person arbennig sef Aled Hughes o DDC Radio Cymru a nôl atan ni heddiw ar gyfer panad a sgwrs. Felly, y cwestiwn cyntaf sydd genna ni ydy, ble wnaethoch chi eich gyrfa ddechrau? Um, Wel, es i coleg yma ym Mangor, felly es i coleg ym, ym, ym Mangor a nes i astudio Cymraeg, a wedyn o'na gwrs, o'n i'm yn gwybod be' neud wedyn, o'n i'm yn gwybod be' neud ar ôl gorffan yn coleg, a wedyn nath 'na swydd ddod i fyny 'fo rownd a rownd, lle o'n i yn dreifio'r car, felly nôl yr cast a'r um, actorion a yn amlwg rownd a rownd efo lot o blant Oedd. ysgol ddim yn gallu dreifio. Na, so oedd na joban yn mynd fatha dreifar. Yeah. Ond o, na i drio am hwnna. A nes i gael y job yna yn yr ha ar ôl i fi orffan coleg. A wedyn, o'n i'n gwybod beth wneud. O'n i'n gwybod beth wneud ar ôl hynna. Wedyn, nes i weld, um, well, Dwi wedi hen, fysa fo ddim wedi bod ar Facebook. Mae rhaid bod o mewn papur newydd neu rhywbeth. Nes i weld um, hysbyseb yn deud bod yna gwrs um, dysgu am bod yn person news yn Bangor, yeah. newyddiaduraeth di'r enw mowr, Cymraeg, journalism. Yeah. Yeah. Mewn, o, mae hwnna'n swnio'n Yn ddiddorol, achos o'n i'n licio gwylio newyddion a fatha stwff sy'n mynd ymlaen yn y byd a bethau. Ie. A wedyn nes i wneud hwnna wedyn. Nes i wneud y cwrs newyddiaduraeth, a wedyn uh, es i lawr i... Wes i, ar ôl hwnna, nes i weithio i Champion. Oh, yeah. Champion 103. Ie, na chwi, ie. Um, yr orsaf radio, fo Cef Bach a yeah, Terry Phibbs. Ie, ie. Ie. Cofio hwnna. A wedyn ar ôl hynna, es i weithio i Cyngor Sir Fôn, Nes i weithio i Coleg Meirion Dwyfor, a wedyn nes i weld advert arall, a mi oedd hwn yn y papur newydd hefyd, yn yeah. 2004, boys, ah. 20 mlynedd yn ôl, wow. yn dweud bod nhw eisiau pobl news uh, i'r BBC yn gael dydd. A ah, ia. Ah, Felly nes i wneud cais, nes i ddeud, helo Aled dwi, dyma dwi'n yeah. gwneud. A wedyn nes i fynd lawr i Gaerdydd, nes i fod yn dyn news i ca i, um, Caerdydd o 2004 yeah. yeah. 2010, a wedyn yeah. dod yn ôl i weithio wedyn uh, yma yn y gogledd yn ah, 2010. Yeah. Felly dyna, dyna di'r atab official, dyna di'r atab swyddogol, de, boys. Yeah. yeah. Ond ges i'r job, da chi'n gwybod pam? Pam? Am bod dwi'n meddwl, de, am bod fi'n licio siarad. Ia. Yeah. Ac am bod fi'n licio pobl, de. Ia. Yeah. A ti'n gwybod lle nes i ddysgu fwyaf? Ia. Gweithio tu ôl i bar mewn pyb. O'n i'n gweithio yn y ship yn Llanbedrog oh, yeah. ac yn y glob yn Bangor Uchel. Yeah. Ah. A pan ti tu ôl i bar fel yna, de, yeah. yeah. pobl yn dod ata chdi, illa bod nhw'n flin, illa bod nhw'n ffynnu efo rhywun, illa yeah. bod nhw'n hapus, yeah, yeah. illa bod nhw'n eisiau siarad am bel droed, illa bod nhw'n eisiau siarad am newyddion. Yeah. Yeah. So ti'n dechrau dysgu am wahanol bethau. Yeah. Ti'n meddwl, os well i wrando, a dysgu dipyn bach am hwnna, dysgu dipyn bach am hwnna. Yeah. Felly, ia, yeah, dyna, dyna dwi'n meddwl ydy, ydy pam bod fi'n gwneud beth dwi'n gwneud, achos bod fi'n gweithio mewn pub. Achos mae hynna anodd drosodd yn i'r yn yr agweddau dwi'n meddwl. Achos ti'n siarad efo'r pobl yma, bob tro ti'n siarad yn nhw ti'n adrodd o dan gwrando ia. Ti'n pos ia, mae'n bwysig bod ti'n gwrando ar yr pobl yn dweud pan ti'n siarad efo nhw ynde. Mae hynna'n beth neis i ddeud, a dwi'n falch bod chdi wedi ddeud o, yeah. a, a diolch am ddeud o, Michael, achos mae'n bwysig, pan oedd pobl yn gofyn, pan oedd pobl yn gofyn i plant fi ers talwm, yeah. beth yeah. gwaith dad, yeah. oedd o'n hwn dweud siarad. achos yeah. mae'n wir dydy. Dwi'n siarad. O, dwi'n anghytuno fo nhw, achos dwi'n meddwl na chdi sy'n iawn, dwi'n meddwl yeah. gwrando di job fi. Really. Ia, na chdi, ia. A mae'n wahaniaeth oes met. Oes. Achos, Fatha o bob cyflwynydd yn gorfod neud yndi? Yndi. Yndi. Yndi achos dim y fi di'r person pwysig. Na. Ond y person dwi'n holi di'r person. Y gwrandawr da. Dyna be dio, dwi'n cyflwyno rhywun diddorol i'r byd. Wyt, fatha. Wedi gwrando de. Ia. So beth yw eich diddordeba? Diddordeba, um, swn i'n deud, mae'n rhif ddiddordeba fi, A ma' hwn yn ateb sydd yn mynd efo'r wal yn fama, coeliwch neu beidio, y wal ddringo. Dwi wrth fy modd yn cerdded at mynyddoedd. O, na iawn. Dwi, hwnna di'n rhif ddiddordeb i pan dwi yn cael cyfle, fel dwi wedi dweud, mae gen i yeah. dri o blant. Oes. Dwi'n brysur iawn, ond yeah. pan dwi'n cael cyfle, dwi wrth fy modd yn cerdded y mynyddoedd. Ie. Yeah. Hwna di prif ddiddordeb. Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio gyda Radio Cymru Ti'n gwybod be, mae hwnna'n gwestiwn da, fyd, ond nes i ddweud bod fi wedi mynd i gael dydd, ydych chi'n gofio? Mm. Da. Felly nes i ddechrau fel dyn news Do. 20 mlynedd yn ôl. Ond na dipyn bach yn oer adeg Cymru, o'n i'n gweithio Wales Today, yeah. Radio Wales. Mm. Ond felly, ie, mae'r cysylltiad fi fo Radio Cymru mynd yn ôl 20 mlynedd, ond nes i ddechrau'r rhaglen yma yeah. ar Radio Cymru 2016, mis yma, oh, mis yeah. Ebrill 2016, felly 8 mlynedd

Pan mae'r penwsos yn dod, yy mae'n braf cael jyst treulio amser efo ffrindiau a ia, jyst stopio. Felly ia, dyna, dyna di peth dwi'n licio neud fwya. Pwy yw eich arwr? Arwr ydi Nelson Mandela. Nelson Mandela di arwr fi. Oedd o'n arwain De Affrica pan oedd na pethau hyll iawn yn digwydd yna wedyn. Oedd o'n ddyn dewr iawn iawn iawn ac oedd o'n ddyn heddychlon iawn iawn iawn ac nath o'n neud lot o wahaniaeth i'r byd. O, na fo. Hwnnw di arwr fi. Na fo. A fedrwch chi ddweud dipyn am hanes eich bywyd? Uh, ges i'n magu ym Mhen Llŷn, ges i'n magu yn Llanbedrog, mm. uh, ond le braf, mae dwi'n gwybod chi'n gwybod, mae'n bentra bach ar lan môr, felly oedd llawer iawn o'r ha ar y ddwrnod fel heddiw, oedd yeah, yn y môr. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, a Dwi'n un o dri o frodyr, felly mae gen i ddau frawd, fi di'r canol. Mm. Um, mae mam a dad yn dal yn byw yn Llanbedrog, dwi erbyn hyn yn byw yn Sir Fôn, yn Llanfair Pwyll Gwyngill, goger y chwyn drobwll. Llan dwi'n silo, go, go, go. Diolch yn fawr iawn, Mico. Yn dwi fanno, dwi'n byw. A mae yna, ar dy ddraws di, yeah. sori, mae yna wyl. Oes, gwyl, Goch, goch, goch, goch. Da iawn. A maen nhw wedi gofyn i fi gyflwyno yn fanna, wedyn fyddai'n cael wow. cyflwyno Fleur de Lis, gobeithio. Ydy, felly dyna, ie, o Llanbedrog, a dwi'n Llanfair Pwll rwan. O, na fo. Pa elfen o'ch gwaith ydych chi yn mwynhau? Mynd allan. Dwi wrth fy modd bod yn y stiwdio a siarad tu ôl i'r meicroffon, yeah. ond mm. ar ddi Gwener, di'r rhaglen fi ddim ar yr awyr. Na. Felly dwi'n cael mynd yn y car adeg hynny, a dwi'n mynd i wahanol lefydd i sgwrsio efo gwahanol bobl. Ah, a i fi, hwnna di'r rhan o'r rhan gwaith, y gwaith, achos Mae'n grêt sgwrsio efo pobl lawr ffôn neu ar Zoom, Yndi. pan ti'n mynd atyn nhw, Yndi. yn lle mae nhw'n hapus, Ia. a ti'n cael panad a sgwrs efo nhw, a Wyt. biscuit a clonc iawn. Wyt. Dyna dwi'n fwynhau wneud, mynd i gyfarfod pobl yn ei, yn ei milltir sgwâr. Ia. Ac wrth gwrs, mae hynna yn plethu i dy rhaglenni Dewr Melw'r Llofft wedyn dydi? Yn union hynna Michael achos mae'n creu sŵn gwahanol wedyn i dy raglen di lle bod bob sgwrs lawr lein ffôn. Ia. Ti'n ella mewn rhyw gae yn bedd gelad ti neu wyt ti mewn rhyw digwyddiad mowr yn rhywle so so mae'n creu sŵn gwahanol i radio wedyn. A wedyn os yw'n dod y radio fi yn swnio'n mwy diddorol i phobl wedyn gan bod nhw'n cael enghraifft o beth wahanol, de? Ti'n ti hollol iawn, ti'n A'r awyrgylch o llew ti yeah. ar y pryd. A ti'n gobeithio bod y bobl trwy radio yn gallu dod yna efo chdi, os wyt ti'n gwneud y job yn iawn, yeah. mae radio, nath rhywun ddeud rhyw dro, a dwi'n meddwl, dwi'n meddwl sens pan ti'n meddwl am peth ond eto mae o. Yeah. Mae ma lluniau'n well ar y radio. Achos ti'n gorfod defnyddio dy ddychymig i greu, o, dwi'n oh, meddwl bod i'n dall sydd fath o le. So mae pa rhywun wedi dweud hynna rhyw dro, dwi'n meddwl bod hwnna'n dda, mae'n bwysig, da chi'n iawn. O, oh, iawn. Os fedrwch ddewis un gân sydd yn meddwl rhywbeth am Beirdd i chi, pa un fysech chi'n ei ddewis? Dwi am ddewis yy artist o Sir Fôn 'di enw fo, dwi'm yn cofio enw iawn o, ond Toko Mololo mae'n galw ei hun, a Seibiant ydi'r gân. Ti'n gwybod be, dwi'n cytuno efo chdi. Wyt? No, no. O, dwi falch. No. Achos dwi'n meddwl bod ti wedi dod allan, fel oedd y gwanwyn, fel oedd y gaeaf tywyll yn Felly ia, mis Chwefror, Mawrth, ath y gân allan, a oedd hi'n hafaidd, ac oedd hi'n neis, ac oedd hi'n wahanol, felly ia, dwi'n mynd i ddewis honna, os gai. Sut wyt ti yn um, yn dewis y caneuon ti'n chwarae bob dydd? Dwi ddim yn gwneud hynny, di, di hynny ddim yn rhan o'n ngwaith i, mae yna griw sydd yn rhoi'r holl beth at ei gilydd, a mae'r cyfrifiadur yn dewis wedyn. Wyt ti'n deud

Cyflwyno gwybodaeth a sgwrsio efo pobl. Da iawn. A ma'r miwsig yn yym yn gweithio ei hun. Da iawn. Ag wrth gwrs, dim chdi sy'n cyfrifo ar gwmpas sgyrsia chwaith na? Na, na, na, na, fyswn i byth yn gallu gwneud beth dwi'n neud ar ben fy, ar fy mhen fy hun. Nid ti dîm, nes. Dwi'n rhan o dîm, dwi'n rhan o dîm, maen nhw'n gweithio'n galad iawn, yn, yn dod o hyd i bobl ar, ar draws y byd. O'n i siarad efo boi o Singapore dyn o blaen, o'n i siarad efo boi o Ffrainc, um, Mae lot o waith yn, yn digwydd i gael hyd i'r bobl yma. Na chdi, ia. A job fi ydy gwneud yn iawn a gwaith yr, y criw sy'n ymchwilio. Ia. Os ydw i ddim yn gwneud yng ngwaith i, nes dwi di methu darn o wybodaeth yn y briff maen nhw wedi reid i fi cyn yeah. i mi agor y meicroffon a yeah. dwi wedi methu nhw a dyn am yn iawn. So, i yn ei rhaglen radio, de, yeah. pa ffordd fwyaf ti'n gorau codi? Dwi yn yng ngwaith te hanner awr wedi chwech bob bore. Waw! Te hanner awr wedi chwech bob bore. A dwi'n rhaglen i weld ond hon naw? Na. Wedyn dwi'n cael panad, dwi'n mynd drwy'r papurau, dwi'n dod o hyd i straeon gwahanol, diddorol o'r papurau.

Mae gen ti rhyw fath o drefn wedyn fel bod chi'n ah, meddwl bob tro. Ie. Um, swn i'n licio, swn i'n gallu cyrraedd am naw, chos swn i'n cael bod yn y welyn. Dwi'n gorau bod yna'n barod i fynd dros. O, ie. Wyt. Swn i'n licio deud, diolch yn fawr iawn i chdi Aled am ddod heddiw. Um, Fydda'ch chdi diddori ys dipyn do?